L-intervista tal-lum ser tlaqqana mas-Sur George Borg, grazzi tal ilqajt l-istedina tagħna. U nixtieq nibda billi nistaqsik, għalik x'inhi l-letteratura? Il-letteratura hija l-arti ta' kif tikteb xi ħaġa, kompożizzjoni. Issa għandek diversi kompożizzjonijiet. Għandek il-poeżija, għandek il-proża, il-proża tinqasam f'ħafna affarijiet ukoll, jista' jkun rumanz, tista' tkun novella, dik li aħna bl-Ingliż tseħħ short story, tista' tkun drama, drama tista' tkun poeżija fil-poeżija wkoll, jiġifieri, u l-letteratura hija differenti minn kwalunkwe kitba oħra, se nitkellmu fuqha wkoll, forsi tiġi xi mistoqsija oħra, imma li rrid ngħid hu Meta qegħdin nitkellmu fuq letteratura stretta, hija biċċa, hija komponiment artistiku f'ċertu sens, li bħal pittura, hemm min joqgħod ipinġi jgħidlek jien inpinġi, ta' ħafna. Imma vera pittura dik tkun? Vera pittura artistika, għax altru pittur li joqgħod jagħmillek xena, u altri Raffaello, mhux veru, li tibqa' tibqa' bħala pittura artistika li għal tgħodd taż-żminijiet kollha. Jiġifieri l-letteratura tiġi l-istess ħaġa bħal din. Wieħed li ħa jikteb għandu ċertu qisu regoli, kultant anki f'moħħu, ta' kif ħa juża kelma minflok oħra. ta' kif sa il-lingwa jagħmilha iżjed pjaċevoli, għax hemm xi ħaġa fiha illi hija dak l-element estetiku. Sewwa, fl-element estetiku inti qed tieħu gost, hemm ċertu gost fiha. U altru qed tgħid storja jew qed tikteb storja kwalunkwe, u altru qed tikteb qed jikteb novella min hu kittieb proprja illi qed jikteb il-letteratura, Tista' tkun xi ħaġa żgħira, tista' tkun xi ħaġa ikbar, imma hemm kittieba kbar illi anki f'kull sentenza li jiktbu fiha ħafna sens. U tidher illi illi u tkun bil-kliem magħżul ċertu reqqa, il-mod ta' kif jibda, il-mod ta' kif jispiċċa, il-mod ta' kif imexxi ċertu affarijiet, dawn huma dak li huma letteratura vera, għax hawn ħafna psewdo-letteratura. ukoll. U allura x'tagħmel il-letteratura li forsi forom oħra ta' arti ma jagħmlux? Sewwa. Forom oħra, forom oħra ta' kitba. Eżatt. Probabbilment. Forom oħra ta' kitba li mhix letteratura. Jien naf il-kitba ġurnalistika. Il-ktieb tat-tisjir Sewwa tgħidha kif is-sajjar tar-riċetti tat-tisjir mhix letteratura. Tgħidli, imma dak hemm bżonnu xorta, mhux veru? Anki l-ktieb ta' kif inti tista' pereżempju, fejn naf jiena, tirranġa l-ġnien tiegħek jew tirranġa d-dar. Jista' jkun miktub b'Malti tajjeb, pjaċevoli wkoll, imma m'għandux dak is-sens artistiku ta' kitba li qed taqra mħabba li hi kitba u mħabba li hi kitba letterarja. U allura mbagħad li tidħol il-ħħaf il-psewdo letteratura. Għax hawn min jikteb minn għalih qed jikteb letteratura, din l-iżjed li teżisti fil-poeżija, sewwa, u teżisti fil-poeżija għaliex hija diffiċli biex tikteb il-poeżija, Jien ma nsibhiex xi ħaġa, għalkemm nikteb il-poeżija, ma nsibhiex xi ħaġa daqshekk faċli biex tikteb il-poeżija. L-ewwel trid ikollok il-ħsieb, trid tkun taf kif tiżvolġih. Jien meta nikteb poeżija, anvolga poeżija ta' ftit versi, semmejtha fl-aħħar ktieb tiegħi Jiena fittixtni fl-ilma ġieli. Illi xi kultant, biex tikteb il-poeżija l-wieħed għandek ħames minuti, għaxar minuti jekk hi tkun żgħira, imma mbagħad biex toqgħod torqom waħda, tibdel kelma, tibdel ħsieb, frażi xi kultant, il-mod ta' kif spiċċajtha ngħid nista' nispiċċa aħjar. U kultant tiġi ċertu aspirazzjoni tista' tagħmilha mill-ewwel, veru wkoll għandi poeżiji li ħarġu mill-ewwel, inkun miexi fit-triq qed miexi u ngħid il-versi jiena, imma rari biex ikunu hekk. Jiena poeżija hija veru veru qisek trid tagħraq l-għaraq tad-deheb biex tiktibha, imma ħaddieħor jaħseb illi jaqbad kompożizzjoni u kitibha. Hemm forma ta' kif tikteb il-poeżija, jekk nitkellmu fuqha nitkellmu fuqha wkoll, jiġifieri, għaliex il-poeżija differenti mbagħad mil-letteratura li hi proża, veru għandek poeżija li xi kultant tista' tinkiteb fi proża wkoll, dik oħra. Imma bħalma kiteb pereżempju Rimbaud meta kiteb l-Illumanazzjonijiet jew inkella dan x'jgħidulu Staġun fl-Infern. Huma sbieħ ħafna, huma poeżiji, ma jistax jinkitbu, ma jistax jinkitbu fi proża normali dawn. Għandek il-Victor Fenech, meta ħareġ il-poeproża tiegħu. Imma kitibha fil-forma tal-proża, il-poeżija. Imma vera poeżija ż-Żabra, il-Peter Ross, għandek, għandek il-ħin kollu dak ir-ritmu. Għaliex? Għax imbagħad il-letteratura f'dik li tidħol poeżija, għandek Illi l-poeżija mhux dejjem fiha r-rima, jien nħobb nuża r-rima, jekk ktibt seba' mitt poeżija, għandi xi sebgħa mingħajr rima, imma r-ritmu hemm jibqa'. Ħafna drabi jiena nuża r-ritmu r-ritmu tradizzjonali tal-metrika Maltija, imma u xi kultant nitbiegħed kemm kemm waħda, imma għax naf illi fil-widna ħa jinħass tajjeb ukoll. Il-biċċa xogħol hi illi meta tiġi biex tikteb poeżija moderna, U mbagħad, li trid toħloq ir-ritmu inti, speċjalment meta anke minn tkun mingħajr rima. U dik hija daqsxejn itqal hu, jekk biex ma ngħidlekx ħafna itqal minn hekk hu. Imma kittieba tajbin, speċjalment il-kittieba tas-sittinijiet, bħalma għamlu ngħidu aħna Mario Azzopardi, bħalma għamel Achille Mizzi, bħalma għamel Victor Fenech, bħalma għamlu oħrajn bħalhom, Daniel Massa, Per eżempju, l-poeżija dell-Imara ma tistax tinkiteb fi proża. Imma għandha r-ritmu tagħha, u ħafna ritmu għandha ċertu ċertu versi huma l-versi tal-metrika tradizzjonali wkoll, mhux kollha. Imma il-mod u l-ħsejjes u l-allitterazzjonijiet u l-dak kollu, imma jekk inti taqbad poeżija li mingħalik hija ħsibt biss u ħsieb poetiku, Mhix poeżija xejn, psewdopoeżija. Poeżija ta' parsi. Għaliex? Għaliex tbati ħafna mir-ritmu. Għandna għandna l-ġodda ta' wkoll illi kapaċi jiktbu poeżija b'ritmu naturali li nħass tajjeb. Jien pereżempju l-poeżija ta' Maria Grech Ganatu Larinġa fiha ritmu tal-ġenn. U mhux ir-ritmu tradizzjonali, ma għandhiex x'taqsam mal-metrika, u għandha ħafna poeżiji oħra wkoll. Għandek il-Simon Ingwanis, pereżempju. Simon Ingwanis tuża ritmu naturali tajjeb ħafna. Għandek anke nies oħra ta', biex insemmi tlieta u tlieta kombinazzjoni nisa, Elizabeth Grech, għandha wkoll ċertu ritmu naturali tajjeb. Imma imbagħad ikollok, għandek, għandek mela il-ħoss. Għandek il-ħsieb, importanti ħafna, u l-ħsieb irid ikun kemm jista' jkun oriġinali. Oriġinali kultant tgħid li x'hawn oriġinali taħt il-kappa tax-xemx? Xejn ma hu oriġinali. Però hemm tista' tagħti libsa oriġinali lil ċertu ħsibijiet fuq il-mħabba, pereżempju, fuq il-mewt, jien naf fuq il-ħajja, fuq relazzjoni ta' bejnietna. Imma meta tagħmel hekk, inti trid tagħmilhom b'mod oriġinali kemm jista' jkun. U xi kultant ikollok ħsibijiet ukoll profondi, dawn ma jiġux dejjem ta' meta trid. Jiena, jiena nixtieq li nikteb poeżja kuljum, imma ma jirnexxilekx. Il-bejjiegħ tal-gazzetti. Għall-bejjiegħ tal-gazzetti f'Okastilja, min ma jixtrix, ma jeżistix. Iżda hu għandu ommu d-dar. U għalkemm gazzetti ma tixtrix u ma taqrax għax ma tarax. Għalih ikollox u biha d-dinja ma taqax.
Tgħidna distinzjoni bejn il-lingwa tal-poeżija u l-lingwa f'kitbiet oħra, inti kif tagħżel b'liema lingwa ser tikteb? Le, il-lingwa li nikteb biha bħala letteratura dejjem il-Malti jiena. sewwa, li kont nikteb li kont nikteb bl-Ingliż meta kont naħdem il-bank jiena kienet il-lingwa naturali li nużaw il-banek u ħafna drabi kienet korrispondenza, qed tifhem? Imma normalment jiena nikteb bil-Malti biss. U dejjem tikteb bil-lingwa tal-poeżija? Le, mhux dejjem bil-lingwa tal-poeżija, għandi anke proża wkoll. U kif tagħżel il-ġeneru? Issa biex tiġi biex tagħżel il-ġeneru, sewwa, inti jew ikollok f'moħħok, għax il-poeżija jiġi ħsieb inti, jekk tista' taqbdu ċertu dik li aħna ngħidulha ispirazzjoni, issa l-ispirazzjoni ma tfissirx xi ħaġa taqa' mis-sema, kultant inti trid tagħmel pass waqt li tkun qiegħed taqra, qed taqra b'mod tajjeb ħafna b'tali mod illi kultant qrajt sentenza u minn dik is-sentenza toħroġ ħsieb f'salt dak il-ħin u tgħid ara dan huwa mument ta' poeżija sewwa mingħajr ma naf kif se tispiċċa u naqbad u nikteb dik il-poeżija. Qed ngħidlek niktibha forsi ma ndumx imma mbagħad indum ħafna ħafna biex nirrevidiha. Kultant anke ġranet, kont nqum bil-lejl, ġieli nqum sitt darbiet bil-lejl, ngħidlek irrid nbiddel dik il-kelma. you know, biddilha. Imma mbagħad meta niġi biex nikteb il-proża, għandi anki proża tfal, jew nkella proża oħra, għandi biografiji jiena, ktibt ċertu biografiji ta' San Ġorġ Preca għax jiena membru tal-mużew u dan. Dak tikteb narration, narrazzjoni. Orajt noqgħod attent biex nikteb Malti tajjeb, li mhix dejjem joħroġlok ukoll, anzi toqgħod tikkoreġi jew inkella xi ħadd anki sentenza, anke l-istruttura tas-sentenza trid toqgħod attent għaliha fil-proża. Għalhekk dik ma, jien anke bijografija ma nsejħilhiex letteratura, imma dak għandi minnhom ukoll. Pereżempju, meta ktibt jiena l-Istejjer minn Tarf ir-Raħal, dawk l-istejjer żgħar, ktibthom fin-1977, 1978 kienu ppubblikati u baqgħu ħafna snin jistudjawhom bħala textbook fl-ewwel sena tas-sekondarja, anki mhux biss tal-gvern imma ta' privati, dawn mhux żejjed biex ngħidlek żmien għax probabbilment għamlu xi għoxrin sena. Dawk ngħoddhom ngħoddhom bħala letteratura. U letteratura, għaliex ngħoddha bħala letteratura? Għaliex hemm ċertu elementi fiha illi ċertu oriġinilità, il-mod ta' kif miktubin, alavolja stejjer, però mbagħad l-istejjer l-oħra, l-ktieb ta' tfal. Xi tliet snin ilu kien hemm pubblikatura ħariġli ktieb ta' stejjer ta' tfal, kien fih erba' stejjer u erba' poeżiji. Huwa ktieb miktub tajjeb b'Malti tajjeb nittama u noqgħod attent li nikteb Malti kemm jista' jkun perfett, sewwa, u kelma tagħżilha minn oħra. Ma ngħidx li huwa letteratura, allavolja għandna l-letteratura tat-tfal. Hi bħal meta ngħidu li jinkitbu pereżempju l-għanjiet tal-imgħoddi, mhix, allavolja nsejħulha letteratura folk, Imma mhux proprja letteratura, hux hekk. Il-letteratura tgħid xi ħaġa iżgħed minn hekk, hemm xi ħaġa hemm xi ħaġa estetika fiha, xi ħaġa artistika ħafna. U dak l-element artistiku jekk ma jkunx hemm, tista' tikteb kemm trid. U llum ħafna kitba, ħafna qari li ħafna kotba li joħorġu ta' tfal huma kotba sbieħ ħafna, barra l-istampi fihom anki il-materjal tajjeb ħafna. Il-poeżija Tliet Funtani Darba waħda f'qalbi kelli tliet funtani, aktar xejn u xorta għani. B'subgħajn twal ix-xemx laħqithom il-funtani fl-ewwel żmien, u fir-raxx li jtir u jaqbeż ħolqot gost ta' raxx għalwien. Taħt dak l-ilma ferħanin lagħbu t-tfal, it-tfal ċkejknin. Darba qalbi kellha x'turi l-innoċenza u l-kuluri.
Kien hemm xi artisti barranin u Maltin partikolari li influwenzawk fil-kitbiet tiegħek? Ħa ngħidu, ħa ngħidu, ħalli ngħidu l-Maltin l-ewwel. Meta kont il-liċeo jiena, jien minn dejjem kont nħobb il-poeżija, minn dejjem. Nistgħu ngħidu iżjed fuqha dik. Imma kienu jinteressawni il-poeżiji li kont naqra kemm fl-iskola primarja, mbagħad meta dħalt il-liċeo, iżjed u iżjed, u ltqajt hemmhekk iltqajt ma' ċertu kittieba wkoll bħalma kien Ġużeppe Tcuti kien jgħallimni, bħalma kien Pawlu Aquilina kien jgħallimni. Dawn huma kienu jinfluwenzawk mingħajr ma trid. Sewwa? U l-iżjed li kien jinfluwenzani għax kont nħobb naqra ħafna lil Dun Karm. Kien jinfluwenzani anke Carmelo Vassallo, kont inħobb immur għandu meta kont għadni l-liċeo stess, ta' ġifieri anke ftit wara, ma' Oliver Friggieri, Professur Friggieri, kien jgħidu mmorru għand Oliver għax dak ukoll kien jħobbu ħafna l-Carmelo Vassallo. Però l-iżjed li. Kien jinfluwenzani barri kont naqra ta' poeti kollha biex ngħidu hekk, kont immur il-librerija jiena tal-poeżiji normalment, kont naqra Anton Buttigieg, Paty Maria Novella, kull min kien daqsxejn duru, kull min kien jikteb kont naqra l-poeżiji kollha naħseb sakemm kelli tmintax-il sena. Naħseb jiena lħaqt qrajt, bo Oliver jgħidli l-istess, Oliver Friggieri, sal-lum mejjet, prof. U konna qrajna l-poeżiji kollha ta' dak iż-żmien. Jiġifieri, però mbagħad pereżempju l-iżjed li kien għal qalbi kien Rużar Briffa u jiena bdejt nikteb qisu fuq il-linja li kien jikteb Rużar Briffa. Fil-fatt, x'imkien, Oliver Friggieri jsemmi li Ġorġ Borg huwa huwa l-werriet dehn ta' Rużar Briffa. Il-werriet dehn ta' Rużar Briffa. U hemmhekk, jiġifieri, Qisu bdejt nieħu dak il. Imma maż-żmien imbagħad toħloq stil għalik. Sewwa, Alla ħares ma toħloqx stil għalik għax inkella tibqa' imitatur. Imma fil-bidu tkun qisek imitatur, timita lil dak il-poeta u lill-ieħor. Sewwa? U dak kien jinfluwenzawna ħafna. Rigward barranin, dejjem kelli, meta kont żgħir, konna l-liċew, kien jinfluwenzani l-iżjed pereżempju Keats u Shelley. Konna nieħdu gost noqogħdu naqrawhom, ħafna, qed tifhem, u poeti oħra wkoll bħal Tennyson, bħal Wordsworth u dak kollu. Poeżiji Taljani kont naqra wkoll wara normalment għax aħna ma kellniex letteratura Taljana dak iż-żmien fil-Liceo għax imbagħad kienet tidħol fil-, u l-Università jew inkella fil-Junior College u ġieli qrajt anki tagħhom u laħaq forsi influwenzani Ungaretti bil-poeżiji żgħar tiegħu sewwa. Imma u maż-żmien imbagħad komplejt naqra għax jien poeżija naqra kollox sewwa, ma nafx Spanjol imma jogħġbuni ħafna l-poeżiji Spanjoli u naqrahom in translation jien bl-Ingliż u la jkunu tajbin, bħal ta' Jimenez, bħal ta' Machado, bħal ta' Alberti, bħal Pedro Salinas, dawk tal-ewwel nofs tas-seklu 20, hemm ħafna minnhom li huma tajbin ħafna. Però l-iżjed li kien jinfluwenzani mbagħad Federico Garcia Lorca. Lorca jien għalija wieħed mill-poeti u l-ħin kollu juża metafori, kultant iżżejjed, iffullati, imma sbieħ. Qed tifhem? U minn hemm inti tkun tista' taqbad kultant titla' tarġa oħra ħalli inti tipprova ssib ukoll l-oriġinalità tiegħek f'dak li hi poeżija. Mhux hekk hu? U kif bdejt tikteb? Bdejt nikteb probabbilment jiena għaliex jiena kelli lil ommi kienet tħobb ħafna tgħid il-poeżiji. Kienet l-iskola U kienet tgħid xi poeżija ta' Dun Karm, normalment. U kienet tgħid iżjed minn waħda, anke bl-Ingliż, kienet taf, kienet taf waħda twila ta' Tennyson, The Wreck of the Hesperus. Kienet tgħidha bl-amment. U tibda tisma'. Meta kont żgħir tisma' dawk it-tħanniniet bl-amment ukoll. U drajt jiena illi meta kbirt ftit ngħid jien irrid nikteb. Meta kont fil-fifth tal-primarja, kien hemm il-teacher darba urejtu poeżija tiegħi li ktibt jien, ma kienet poeżija xejn, u qalli isma' qalli taf li hemm ir-regoli tal-poeżi jitlu, ma nafx jiena. Qalli ħa nġiblek ktieb, u kien ġiebli l-ktieb tal-Metrika Maltija ta' Karmenu Vassallo. Tgħallimtu bl-amment dak iż-żmien, nafhom b'dan x'għidulu. U bdejt, imma indunajt ukoll li kont xi kultant nikteb Anki bil-metrika, bil-prosedura Maltija, r-regoli tal. Mingħajr ma kont naf. Għax tibda tħosshom. Però għandi widna tajba jien. Jien, per eżempju, jien naf jekk xi ħadd, inkun qed naqra poeżija bl-endekasillabu, bil-vers tal-ħdax, jekk xi ħadd jagħmel żball żgħir, jagħmillu b'sillaba inqas mill-ewwel ninduna bih, ħaddieħor ma jindunax. Għaliex għandi widni għalihom, qed tifhem? U b'hekk bdejt nikteb jiena, għax imbagħad baqgħet tinteressani speċjalment il-poeżija, nikteb proża wkoll bħalma qedtlek ukoll. Kont għadek żgħir ħafna mela? Ija, meta meta kelli 14 sena, jew ftit qabel ta' 12 sena kont nikteb ukoll jiena, ma ngħid issu meta kont nikteb 14 sena mbagħad bdejt nippubblika. Kellna ċ-Children's Zone, kien hemm rivista tal-Mużew Xhieħ Dagħasel konna nippubblikaw fiha, kemm jiena kemm Oliver Friggieri għax kważi konna tant bħal xulxin dak kemm kemm inqas iżgħar minni. U mbagħad nurihom lit-teachers jiena kont tal-Malti, jgħiduli kompli ikteb, x'kultant kienu jikkorriġuli xi ħaġa. Ejja, imma anke meta mbagħad kont nikteb il-xi essay, ta' ġifieri, dejjem kont immur tajjeb, ta' ġifieri. U x'kien l-involviment tiegħek fil-Moviment Qawm Minn Letterarju? Fil-Moviment Qawm Minn Letterarju jiena kont jiena kont imsieħeb fil-Moviment u fejn stajt kont immur ukoll għal-laqgħat tagħhom u waħda mill-affarijiet li kont nagħmel Hija u koll kien joħorġu r-revista Il-Polz, dak iż-żmien, kien joħroġha Victor Fenech Mario Azzopardi u hemmhekk kelli u koll il-poeżiji jiena. Imma niftakar il-laqgħat li kienu jagħmlu, speċjalment ċertu laqgħat attendejt għalihom. Iżjed kont silent supporter, tifhem għax ma stajtx nattendi għal-laqgħat kollha jiena. Imma kont jiġifieri dejjem hemm magħhom jiena. Qed tifhem? B'hekk iltqajt anke ma' ħafna kittieba dak iż-żmien, hemmhekk iltqajt mal-kittieba l-kbar tas-sittinijiet jiena, niftakarhom kollha, ġifieri biex ngħid hekk. Illum xi wħud minnhom mejtin. U llum il-ġurnata għadek tikteb? Għadni nikteb, iva. Ħa ngħidlek, jiena erba' snin ilu sibt il-pubblikatur li ppubblikali ktieb ta' poeżiji wkoll, Fittixni fl-ilma ġieri. U minn erba' snin 'l hawn nista' ngħid illi għandi biex nifforma ktieb ieħor. Ma m'iniex mgħaġġel lanqas daqshekk biex nikteb jiena. Però għal il-poeżija għand għax għandi iżjed ċans naħseb. Għax għandi iżjed ċans jiena nkun fil-kwiet. Qed tifhem? Għaliex ġieli ġie żmien meta ma stajtx nikteb il-poeżiji. U kollu, kollox, kollox jiġi ż-żmien tiegħu, mhux hekk hu? Eħe, fil-fatt ħa niġi għaliha dil-mistoqsija, kien hemm xi żmien meta waqaft tikteb u għaliex? Eħe. Jiena per eżempju meta kont qiegħed nikteb dawk l-istejjer minn Tal fir-Raħal li semmejtlek li minnhom ktibt 46 waħda, dak kien żmien meta poeżiji ma kontx nikteb għax intfajt fuqhom. Meta nkun qed nikteb fuq xi qed nikteb xi ktieb ieħor ta' proża, Imma jħallek żmien biex toqgħod taħseb biex tikteb poeżija ukoll. Meta nkun impenjat ħafna, ġieli fuq ix-xogħol, konna tant impenjati toħroġ fis-sitta ta' flgħaxija, toħroġ imkisser, qed tifhem jien wieħed minn dawk li jqum kmieni, kont nidħollhom kmieni wkoll, kont nidħol qabel il-ħin jien taf, nagħmillhom ix-xogħol ukoll taf. Ġieli dħalt fis-sebgħa. Kienu jtuni ċ-ċwievet biex niftaħ jien. Hu, ma ssibx il-ħin biex tikteb. U darb'oħra qisni qisni ħadt kelma mingħand xi ħadd illi isma' inti kemm ħa ddum tikteb fuq fuq din dan is-suġġett? U għamilt perjodu twil twil. Xi sena jew iżjed. Ma ktiftx poeżija waħda. Imma mbagħad dan l-istess wieħed qalli mela m'għadekx tikteb. Għedtlu għax ma rridx nirrepeti. Għaliex tirrepeti? Għalli ikteb, ikteb. Qed tifhem? U tani żebbuż biex nikteb. U rġajt ktibt, jiġifieri dak kien fi żmien li ħriġt il-Fjur tal-Ilma jien. L-aħħar ftit tal-Fjur tal-Ilma, l-aħħar sbatax-il poeżija, hemm differenza hemm differenza għalkemm ma nużax il ma nħobbx nikteb jiena d-data ta' meta ktibthom, id-dar ikolli. Imma ma nħobbx nikteb id-data mal fil-ktieb tal-poeżiji. Hemm gap ta' xi sena jew iżjed. Alright. Hemmhekk ukoll. U fil-kitbiet tiegħek tiddistingwi perjodi differenti? Hemm perjodi differenti wkoll. Jiġifieri jien naf fil-bidu għandek l-ewwel nett għandek dejjem l-influwenzi li jidhru speċjalment tal-użar briffa. Speċjalment fl-ewwel ktieb. Dħal fl-imħuħ. Fit-tieni ktieb hemm ukoll ftit influwenzi, imma mbagħad, per eżempju, minn Solidunde fir-Rambla, illi kien fil-matrikola biex jidħlu għall-Università, u dak kont bgħedt ħafna minnu jien hemmhekk, dak għal vol self published, jiġifieri, hemmhekk, hemmhekk jiġifieri bdejt biex ngħid hekk il-maturità fil-poeżija. Minn Solitudni fir-Ramla, Solitudni fir-Ramla, ħriġtu l-ewwel darba fl-1978, jiġifieri meta kelli 32, forsi sakemm kelli 31 sena għax ma tgħallmnax, ma tafx inti jiġifieri. U hemmhekk, jiġifieri bejn 26 u 32 sena meta ħriġt it-tieni ktieb għat-tielet ktieb, hemm daqsxejn maturità iżjed. U l-maturità nittama li komplejt fiha. Dan l-aħħar snin kien hemm xi ħadd qalli li għalkemm bqajt nikteb il-lirika jiena, poeżiji li jitkellmu b'qosra li jitkellmu fuq innifsi u kif naħsibha jien, daqsxejn ilu ħsibijiet bħal dawk, imma hemm linja daqsxejn iżjed filosofika dwar il-ħajja. U naħseb hemm tibdil ukoll hekk jiġifieri. Imma l-istil, jiġifieri, baqa' stil l-istess u, jiġifieri, jekk kont qatt nikteb b'ċertu stil, l-istil jibqa' għax l-istil huwa l-bniedem, huwa l-kittieb. Mhux hekk?
Tajjeb wisq. Semmejtilna li minħabba x-xogħol forsi ma kienx ikollok ċans tikteb. Kellek xi xkiel ieħor forsi biex tippubblika?
Din li waqt ix-xogħol, waqt ix-xogħol ma jkollokx ċans tikteb. Ġieli mbagħad kien hemm ċans. Waqt ix-xogħol kont ngħidilhom, għandna poeżija ħa nqrajilkom fit-tea break. Okej, naqrali, min naqrali, min naqrali din, naqrali. Jiġifieri kultant kont nikteb ukoll. Però darba ġie jarani fil-bank fejn kont qiegħed naħdem u kien il-Prof Aquilina, Ġużè Aquilina, u qed inkellmu jiena, kien jafni wkoll. bħala kittieb u bħala poeta. U qalli inti kif irnexxielek iżżewweġ il-poeżija mal-finanzi? Qedtlu ma rnexxilix. Qedtlu għaliex dik hija dik hija xi ħaġa illi ssir differenti. Imma qalli sewwa sewwa qed tgħid qalli, qalli sewwa qed tgħid għaliex ma tantx iżżewġu bejniethom, insomma. Imma xi kultant tkun sedbek hemmhekk inti, ma tgħinekx wisq, għax ikollok toqgħod taħseb. U barra li taħseb inti fuq il-ħinijiet tax-xogħol tiegħek, anke rrid naqra fuq affarijiet tax-xogħol, kont irrid naqra fuq il-finanzi. Qed tifhem għax dik importanti, ħalli ħalli tibqa' dejjem aġġornat bl-affarijiet kollha. Però imbagħad meta tlaqt pereżempju minn branch fejn kont u mort Ħar Qormi u kont kwiet, Hemmhekk stajt nikteb iżjed ukoll, le? Jiġifieri, u ssib ruħek ħieles tikteb hekk anki meta speċjalment ikollok nies madwarek li japprezzaw, ikollok daqsxejn iżjed impetu biex tikteb biex ngħid hekk. U kellek xkiel biex tippubblika? Biex tippubblika, bħal kulħadd, jiġifieri, fil-bidu, biex tippubblika l-poeżiji b'mod speċjali, trid tiktib, trid tkun self-published, għax inkella ma ma tasalx. Qed tifhem, ma kienx hemm, illum hawnhekk hawn iżjed pubblikaturi u speċjalment ħbieb ta' u ħbieb tal-ħbieb li jafu lil in-nies, qed tifhem, Aħna ma ħafna drabi ma konna nafu l-ħadd, l-ewwel poeżija anka anka kal anka anka bħal ma kien Mario Azzopardi, bħal ma kienu oħrajn, kollha kollha kollha kienu self published. Bl-għajnejn li tajtni. Bil-par għajnejn li tajtni stajt nara l-ħdura mperrċa fejn kien hemm xagħri u blat. Stajt nilmaħ il-muntanji fejn kien hemm biss witgħat. Stajt nifli l-ħolm f'qħidi bħal lewlu jleqq u jilma' Stajt nilmaħ f'art innixfa, l-għejun iqawsu l-ilma. Stajt nara d-demm iqattar minn ġebla ħarxa samma. Stajt nilmaħ qalb il-borra, in-nar iwelled fjamma, bil-par għajnejn li tajtni.
Kellek problemi biċ-ċensura? Le, qatt, jiena qatt ma kelli problemi biċ-ċensura. L-ewwel nett, jiena noqgħod attent x'nikteb u kif nikteb, u nikteb b'mod diċenti kemm jista' jkun, anke meta nikteb fuq ċertu temi bħal pereżempju relazzjoni raġel u mara, qed tifhem, jew inkella ċertu relazzjonijiet intimi. U noqgħod attent ħafna ma' x'nikteb, u nikteb b'mod ħafna drabi metaforiku, jiena, ukoll, b'mod ta' poeżija. U qatt ma ssib li versi li jistgħu jiġu ċċensurati, sa fejn naf jien almenu. Imma naturalment kien hemm min kien jikteb li kien ħaqqu ċ-ċensura dak iż-żmien, illum forsi llum iċ-ċensura telqet għal kollox. Iktar, eżatt. Iktar kont tilħaq tagħmel l-awtoċensura inti minn qabel. Kont, eħe.
U l-awtoċensura jiena kapaċi nagħmilha. Jekk tiġi għal ħaddieħor, sewwa, di skont il-moralità li jkollu l-bniedem hu. Jekk bniedem ikollu komma wiesgħa, iċ-ċensura tiegħu, l-awtoċensura tiegħu jgħaddi kollox. Jien ma jgħaddix kollox. Jien anke minn kelma għall-oħra. Jiena sibt, per eżempju, illi kultant anki meta niġi biex nirrevedi xogħol ta' antik, ta' qabel, Ngħid ara kieku kien illum kont nibdel dik il-kelma. Issa qed nagħmel ċensura lili nnifsi mhux ċensura kif tiftiehem iċ-ċensura ta' xi ta' xi ta' xi diskors li huwa spint jew inkella mhux tajjeb li joqgħod jinkiteb għalkemm illum jiktbu kollox, qed tifhem? Imma l-awtoċensura fiha fiha t-tajjeb u fiha ħażin tagħha wkoll. Inti magħruf ħafna għall-konċiżjoni fil-poeżija, fil-fatt fil-ġabra ta' Tħaħen fl-Imħuħ tal-1967 ktibt li temmen li l-qawwa u l-ħila tiegħek tinfirex biss fuq versi qsar. Kif jirnexxielek tesprimi ħsibijietek fi ftit versi? Taf li kont insejtha dik l-espressjoni li semmejtli li tinfirex fuq versi qsar, però dejjem hekk, dejjem kien hekk l-istil tiegħi. Għax l-istil tiegħi mbagħad żviluppa f'metafori jew metafora waħda estiża, estiża jiġifieri mifruxa mal-poeżija kollha. Allura jekk nagħmel metafora waħda, din ma jistax tkun fit-tul. Barra minn hekk il-kitba tiegħi tisseħ lirika. Lirika huma versi qsar, ma jistax ikunu versi twal, ma naħsibx li għandi ġieli ktibt pereżempju xi leġġenda ta' sittin vers, ta' sittin strofa, ma ngħoddhomx mal-poeżiji dawk jiena, jiġifieri jekk ikolli noħroġ il-ġabra kollha, il-collected works, ma tista' tidher dik lanqas. Għax jiena nixtieq jidhru l-poeżiji li huma vera letteratura u li vera jirrappreżentawni bħala poeta. Poeżija meħuda mill-ktieb l-ewwel ktieb tiegħi tħaħen fl-imħuħ jisimha Il-fanali fiċ-ċimiterju. Bil-lejl fiċ-ċimiterju itebteb kull fanal. Jinfirxu d-dwal fuq art l-imwiet, ifakkru fil-ġrajjiet l-għaddew u ntfew fid-dlam fis-skiet. Ma wkoll ifakkru fil-ħajjiet li nġarru mal-wied ta' tmiem l-umanità bidu ta' ħajja ġdida fl-eternità. Ħa naqra l-poeżija Insejt. Meta kont għadni magħluq fil-ġuf, insejt kemm kont inħuf. Insejt minn fejn għaddejt, insejt fl-imtempju ġejt. Insejt xi ħlew ta' lsien semma' l-iskiet ma' killu mkien. Insejt kemm drabi sibt li l-qamar f'għelli rkibt. Insejt fejn darba tlajt biex ħodon kwiekeb qtajt. Insejt kemm lgħabt fuq xtut bil-mewġ iqum biex jerġa' jmut. Insejt li kont daqsxejn ta' buaddas nofroq il-fond tad-dlam u n-ngħas. Insejt, iva kollox insejt. Baqali biss dil-litanija. Baqali biss dil-poeżija. U ngħidha llum bla naf għaliex, nibqa' bħal tifel żgħir ma nifhimhiex.
Fil-bidu semmejtilna li ktibt ukoll xi kitba għat-tfal. X'ħiliet għandu jkollok biex tikteb għat-tfal. Normalment min jikteb għat-tfal irid ikollu ċertu grazzja kif jikteb għat-tfal, irid ikun jaf il-lingwa tat-tfal, irid ikun jaf kif jaħsbuha t-tfal, jikteb fuq il-ħwejjeġ li huma qrib it-tfal, sewwa jien naf ġenituri, nanniet, logħob, qed tifhem, sorpriżi, jien mort imur xi mkien, kampanja u dak kollu. Joħloq storja ħilwa. Jiena ippruvajt nikteb fuq tat-tfal ukoll u għandi xi kitbiet tat-tfal, ma nistax ngħid li hi xi kittieb tat-tfal, qed tifhem? Imma u ktibt kif għedtlek, semmejtlek, semmejtlek ktieb li dan x'jidhirlu? Bukketti mżewqa. U dan il-ktieb jiena kont erba' erba' erba' stejjer. Hemm erba' poeżiji, hemm erba' poeżiji wkoll. Naħseb illi miktubin b'mod tajjeb ħafna. Veru miktubin b'mod tajjeb u anki l-Malti li użajt naħseb il-Malti tajjeb, imma m'għandix x'naqsam ma' dawk illi verament jiktbu ħafna għat-tfal Sewwa, huma mdorrijin b'għotwa bħal Mo Carmel J. Cauchi, ta' Ġifieri, u Trevor Zahra, u Charles Qasa, u ċertu, u ċertu bħal, li dan xi jgħidulu, nies tal-lum, jiġifieri li qed jiktbu b'ċertu mod, Clara Azzopardi u nies oħrajn. Inti ttraduċejt il-ktieb Animal Farm għall-Malti. X'wasslek biex tagħmel dan u xi sfidi iltqajt magħhom inti u tittraduċi? Sewwa, dak il-ktieb Animal Farm qatt ma kelli għall-iskola għalkemm huwa xi ktieb text book tal-iskola f'ċertu skejjel u dak kollu, però meta qrajtu, naħseb li kien sellifuli Oliver Friggieri għaliex kellu l-isem ta' ħuh, ta' Herbert, illum Ġiżwita. U tant għoġobni jitlu dan li xtieq nqallbu għall-Malti. Kien għadu kif beda l-Klabb Kotba Maltin u kien involut ukoll mar is-Suppardi wkoll u nies oħra wkoll u qalli jekk tittraduċih, ngħidlu 'l Pawlu Mizzi biex jippubblikah. U fil-fatt, għamilli l-qoxra kien Mario Azzopardi dak iż-żmien għax kien hemmhekk ukoll. U jiena dak iż-żmien bdejt niktbu fuq it-typewriter mill-ewwel, kieku aħjar ma ktibtux fuq it-typewriter mill-ewwel ukoll ta' ġifieri. Però kont noqgħod attent anke kif tikteb. Per eżempju jien naf it has come to my knowledge. Jien għamilt għadda minn għala widnejja. Kemm hi sbaħ. Qed tifhem? Jien naf flok li ngħid il-kelma naturalment, ngħid m'għandniex xi ngħidu. Qed tifhem? Jiġifieri nuża, nipprova nuża wkoll l-idjomi. Barra minn hekk, traduttur irid jaqleb għal-lingwa tiegħu, sewwa? b'tali mod illi ma tinħass li hi traduzzjoni. li hu traduzzjoni, għaliex inkella tinħass kerha u inti tiżżomm stil ta' kitba tajjeb. Dik hija daqsxejn diffiċli. Però insomma naħseb irnexxieli nagħmilha. Però għadda żmien wara. U meta għadda ħafna żmien, bdejt ngħid kieku llum ċertu ċertu sentenzi kont nagħmilhom daqsxejn differenti. milli kont nagħmilhom. Barra minn hekk, il-lingwa tinbidel, għax dak kien ħareġ fin-1972, 1972. Minn l-1992 sal-1972 sal-lum għaddew kważi ħamsin sena. Qed tifhem? Il-lingwa tinbidel. Jien naf jekk użajt ċertu kliem, illum ngħid ħalli nuża kliem, kelma differenti. Sewwa? U dejjem xtaqt li jerġa' jkolli reviżjoni tiegħu dak. Fil-fatt, kien ċempilli Joseph Mizzi, tal-Klabb Kotba Maltin, u qal li dak wasalna biex nerġgħu nagħmluh, ta, qed l-huma dak irrid nirrevedih issa. Irrevedejtu, qgħadt nirrevedih u ppubblikajnih xi sentejn ilu jew sena u f'nofs ilu. Flok għamiltu r-razzett tal-bhejjem, għax il-kelma razzett qatt ma kienet togħġobni, għax ir-razzett huwa farmhouse, mhux farm, għamiltu farm. tal-bhejjem, għax illum tal-annimali, anzi qas użajt il-kelma bhejjem għalkemm il-kelma bhejjem hemmhekk li użajtha qabel kienet importanti wkoll għax dawn l-annimali kien qishom bhejjem, il-mod ta' kif mbagħad għamlu ċertu affarijiet. Imma użajt il-farm, bdew jgħidu li x'użajtha l-kelma farm, mhux kelma bl-Ingliż, għedtilhom il-kelma daħlet bil-Malti, għedtilhom ara, Dun Karm, il-kelma farm qatt ma jaqlibha razzett. Il-Prof Sacculina il-kelma farm jaqlibha farm. Charles Briffa li ħareġ il-dizzjonarju tiegħu mill-Ingliż għal mhm. Malti ma jaqlibix ma jaqlibix razzett. Razzett huwa farmhouse u jien billi daqqa jistemma farmhouse, daqqa jistemma farmhouse building. Mhm. Buildings. Daqqa jistemma farm. Ngħid xi differenza rrid nagħmel. Illum għamiltha l-farra tal-annimali. Sewwa, kien hemm min ma għoġbitux din. Hi li għoġbitni insomma, jiena ħadt ir-responsabilità u għamiltha. Barra minn hekk, diġà hemm xi ktieb tat-tfal li jismu l-farm tal-annimali ukoll. Ma nafx min kitbu bħalissa. Imma ikun hemm ċertu affarijiet u tagħmel reviżjoni minn kultant mingħajr ma trid. Qed tifhem? Għax tgħid isma' dan għal din is-sentenza nista' nagħmilha aħjar. Qed tifhem? U hekk insomma. Taħseb li hemm element awtobijografiku fil-kitbiet tiegħek? Element awtobijografiku ikun hemm bilfors, speċjalment jiena li nikteb dik iċ-ċertu lirika, għax nikteb fuq innifsi u fuq dak li nħoss u fuq dak li nemmen fih jiena. Imma kultant ikun moħbi jew inkella jkun taħt forma ta' metafora. Ħa ntik eżempju ieħor. ktibt poeżija żgħira ħafna, żewġ strofi, versi tal-erba' sillabi. Ġerħa fonda ġewwa fija, ħars minn barra ma tafx bih, iżdin tinfed sa dil-ġerħa u l-ħars tiegħek tistennieh. X'qed ngħid jien hawnhekk? Qed ngħid xi ħaġa reliġjuża. Illi jiena qisni għandi xi ta' xi ta' xi ġerħa, sewwa, xi pjaga ġewwa, sewwa, ħadd ma jaf biha, għax jiena ċertu affarijiet naturalment huma intima ħafna, sewwa, imma hemm xi ħadd jaf bija. Illi ħarst, hu l-ħarst tiegħu. Nistennieh. Għandek ċertu affarijiet li tikteb tikteb b'dak il-mod, imma mbagħad tikteb mod ieħor ukoll jiġifieri. Però meta ngħid xi ħaġa jiena, anke anki ngħid isma' mhux qed nifhem it-tbatija li qed li hawn fid-dinja pereżempju, jien naf ngħidha ngħidha b'ċertu mod li jkun poetiku. Dejjem nuża r-rima normalment jiena u hemmhekk jidħol l-element l-element awtobijografiku daqsxejn mgħotti, daqsxejn mistur. Sewwa. U kif taħseb li dak li jiġri madwarek jaffettwak fil-kitbiet tiegħek? Ħa ngħidlek dak li jiġri madwari jeffettwani mhux fis-sens dirett tal-kelma. Ħalli nagħti eżempju wkoll. Pereżempju kienet weqgħet it-tieqa ta' Għawdex, tad-Dwejra. Sewwa. Bdew jiktbu poeżiji fuq it-tieqa u x'telqet u ma telqet. Jien ma niktibx hekk. Però għadda ftit ta' żmien u ktibt poeżija jisimha Twieqi. Illi tbexxqitli tieqa x'ħin twelidt, insomma. Jiġifieri t-twieqa, it-tieqa tal-għajnejn, eċċetera, u tibda tara l-affarijiet madwarek. Mbagħad maż-żmien tbexxqitli tieqa tal-imħabba. u tibda tħobb u tkun maħbub. Mbagħad semmejt mexqit li dieqa oħra illi minnha jiġu ftit żifef sbieħ, żiffa sabiħa u kultant jiġu rwiefen sew jibdew jsabbtulek il-bibien tad-dieqa. U mbagħad fl-aħħar għedt u fl-aħħar tmexqit li dieqa, tieqa, ta' ċertu dawl li jidħol ġewwa fija. Mela hemmhekk jiena ktibt fuq tieqa, imma, imma, u ktibtha għax ħadt l-idea fil-bidu, li mbagħad telqet, tat-tieqa li spiċċat. Anke pereżempju bħalissa għaddejn bil-pandemija, sewwa, jien ma ktibtx fuq il-pandemija, imma ktibt b'mod pożittiv, ma nistgħux ngħannqu lil xulxin. Spiċċa t-tgħanniq bejn in-nies kemm jista' jkun. Imma ktibt poeżija jisimha Tgħanni ieħor. Tgħannaqni ż-żiffa, jgħannaqni l-kwiet, jgħannaqni mbagħad fl-aħħar id-dawl u n-nies illi ridi jagħtini nota kif imexxini. Tant ħarġet poeżija naturali din li meta ħarġu ktieb issa ta' poeżija fuq il-pandemija, fettlilhom isemmuh Tgħanni ieħor. kif semmejt il-poezja jien. Tifhem ġifiri għandha sens, imma ma niktibx fuq ġrajjiet, per eżempju jien fuq id-dar, sewwa jew nkella jien naf daħal xi ħadd jispara, eh, qatel in-nies, eh, jew ġrat dik il-gwerra u l-oħra, ma niktibx fuq hekk, imma nikteb nikteb mod differenti. Kif tħares lejn l-iżvilupp li seħħ fil-qasam tal-letteratura Maltija minn meta bdejt tikteb inti sal-lum? Eh, kien hemm naħseb żvilupp reali ħafna, u qawwi wkoll fi żmien is-sittinijiet. Jiena illi twelidt fl-1946, għandi 74 illum, għax f'Novembru lejl l-aħħar ta' Novembru twelidt, u l-poeżija li kont naf biha bil-Malti, inti, kienet poeżija tradizzjonali biss. Imma mbagħad fis-sixties, fis-snin sittin, bdew iqumu l-poeti moderni, bdew jaqraw poeti Amerikani, Ingliżi, poeżija moderna, u jien dħalt fihom ukoll, għalhekk kien sar mbagħad il-moviment qawmien letterarju. Bqajt nikteb bil-vena tradizzjonali imma bdejt nikteb bi ħsibijiet li jinqabdu bħala ħsibijiet moderni, mhux ħsibijiet toqgħod tikteb għax il-fjura sabiħa u dakollu. Nikteb ta' fuq fjura wkoll, imma niktibha b'mod differenti, you know. Ktibt poeżija x'jagħmel il-fjura fjura. Sewwa, mhux biss l-ilwien u s-sura, ma wkoll il-ħlewwa u l-finezza, u dejjem hemm xi ftit delikatezza. Niktibha b'dak il-mod. Jiġifieri, niktibha b'mod illi llum ma tkunx bħall-poeżija ta' qabel. Illum, pereżempju, għadhomx jinkitbu sunetti, Għalfejn toqgħod tikteb? Bl-Ingliż jinkitbu, għadhom jinkitbu, ta' jinkitbu sunetti ħafna drabi mingħajr rima. U għax ikun fihom 14-il vers biss, ma jgħidulhom sunetti wkoll. Ġifieri għandi kotba bl-Ingliż anki li ħarġu ftit ilu u jsibu ċertu affar. Imma jinkitbu b'mod differenti llum. Jinkitbu b'mod differenti. Mis-snin sittin 'l hawn, Sa hekk sar saret revoluzzjoni sħiħa biex ngħid hekk, speċjalment fil-poeżija u anke fil-proża. Il-proża jien naf rumanzi ftit kellna, u rumanzi tajbin, rumanzi moderni, bdew nissopponi jien naf b'Samuraj ta' Frans Sammut. Qed tifhem? Li kien rumanz qawwi ħafna, kien rebaħ il-premju letterarju ta' dak iż-żmien ta' Rothmans kien. Jiġifieri, u trabbejt f'dik il-linja mbagħad jiena ukoll. Jien naħseb illi daż-żmien, speċjalment f'dik li hi poeżija, mhux proża, hemm ċertu dekatenza. Għaliex hemm ċertu kittieba li qed jaħsbu li huma poeti u forsi poeti kbar ukoll. Sewwa, imma ma jħaddmux jħaddmu ritmu naturali fil-poeżija. All right, ma jimpurtax jiena għax ineħħu il il dan x'għidlu r-regoli tal-poeżija, imma m'għandhomx ritmu sabiħ. U r-ritmu importanti. Jekk għalmenu ma tużax rima, uża r-ritmu. U r-ritmu jrid ikun u r-ritmu jrid ikun ta' għall-widna jinħass u jinħass tajjeb. Qed tifhem? Hemm poeti, semmejtlek, hemm poeti Maltin u jiktbu b'ritmu sabiħ u b'ritmu tajjeb, imma għadna donnu forsi ma lħaqniex dak il dik il-kitba li kien jikteb Mario Azzopardi, Achille Mizzi. Achille Mizzi għandu ritmu tassew mill-isbaħ. Imma mbagħad għandek poeżja moderna, bħalma kien jikteb Oliver Fridge li baqa' jikteb bl-endekasillabu, imma moderna wkoll, għax għandha ħsibijiet moderni. U jien l-ħsibijiet moderni, jew inkella imlibbsin b'libsa moderna, ehm, dika importanti wkoll, għax jiena qed nikteb illum mhux qed nikteb ħamsin sena ilu. Mhux hekk?
Ngħaddu għall-aħħar mistoqsija, il-Malta li ngħixu fiha llum kif taraha li nbidlet? Il-Malta nbidlet totalment minn żmieni meta kont għandi tifel jien. Kienet iżjed sempliċi l-ħajja, la kellna biex nilagħbu dak iż-żmien, jien niftakar nilgħab bit-tappijiet tal-luminata sewwa u kont ngħaddi s-sigħat meta kont żgħir, ma kenniex t-toys li kellna llum. jien naf kienet il-ħajja kienet iżjed miexja bil-mod, kajmana, mil-lum. Tagħmel ċertu affarijiet. Kulħadd kien ferħan b'li jkollu dak iż-żmien. Konna, konna qisu soċjetà differenti. Illum li hija ż-żmien tat-teknoloġija, l-internet pereżempju bidel kollox u għal kollox. Qed tifhem? Però mbagħad għandek il-ħażin tiegħu wkoll għaliex eh, fejn naf jien llum fuq l-internet biss ma jmorrux ifittxu l-kotba, hemm ċertu affarijiet fil-kotba biss ssibhom. Qed tifhem? Hemm ċertu klassiċi eh, eh, ta' min jaqrom ukoll. Jiena kont naqra l-klassiċi bl-Ingliż normalment kont issibhom li żjed speċjalment ta' lingwi oħra li ma kontx naf jiena, bħal Spanjol, jien naf Ġermaniż u affarijiet hekk. Eh, il- illum naħseb jien iridu jaqraw iżjed. Mhux imdorr. Illum anke hemm xi tellifhom naturalment għax anke l-internet tista' toqgħod fuq il-logħob inti, qed tifhem? U dak jista' jtellef flok jgħin. Imma il-mod u rajt tgħidli nippreferi llum jien, nippreferi llum minn dak żmien ilu, imma l-kwiet pereżempju għall-mod ta' kif tista' taħseb, għall-mod ta' kif konna naqraw u tant konna nieħdu gost qisu f'ċertu affarijiet fil-lingwa u affarijiet oħra, dak illum ma ssibux. Imma insomma naħseb illi il-passi li għamilna dejjem huma passi tajbin, eh, ġifieri, u hemm min jikteb tajjeb anki llum ukoll. Ġifieri, però jalla li nsibu dejjem kittieba tajbin, kemm ta' proża u kemm ta' poeżija, għaliex din hija parti wkoll mill-identità Maltija. Grazzi.